nĩndamũgeithia eroreri akwa na nĩndamũnyita ũgeni mũke tũthathaũre thimo ĩno ya mũgĩkũyũ tũrĩ hamwe nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ ene rũthiomi rũrũ Rĩĩtwa rĩakwa nĩ Sammy Kĩbũthũ, na nĩ ndamũnyita ũgeni o rĩngĩ. Ngwenda tũrore thimo yugaga Mbũri ngũrũ ndĩtiihaga tũhũ. Mbũri ngũrũ ndĩtiihaga tũhũ. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Nyambe ngerie gũtaarĩria ũhoro wa mbũri ngũrũ ũrĩa ĩtatiihaga tũhũ. Mbũri ngũrũ, Mũndũ wothe nĩ oĩ mbũri nĩ ndũĩ. Nĩ kũrĩ mbũri na ng'ondu, no Mũgĩkũyũ akĩheana thimo ĩno augaga mbũri ngũrũ tondũ ndangiuga mbũri ngũrũ na ng'ondu ngũrũ. Ĩrũgamĩrĩire ng'ondu na mbũri. Mbũri ngũrũ ndĩtihaga tũhũ. Gũtiha nĩ gwĩka atĩa? Nĩ harĩ ciugo igĩrĩ cia Gĩkũyũ ihanaga ta ikũnyitana, gũteha na gũtiha. Gũteha nĩ rĩrĩa mũndũ arĩa irio akarĩa gakĩria gĩthimi, na nĩ ũiguaga mũndũ ũcio akĩhuhia akaremwo nĩ kũhuhia wega, ũkaigua akĩgucia mĩrukĩ na thĩiniĩ nĩ agucagia wega no akĩruta ĩkarehe thĩna, ũkaigua agucĩtie na thĩiniĩ no akĩruta mĩrukĩ ũkaigua akiuga kũu nĩkuo gũteha arateha tondũ nda nĩ iũranire ndarahota kũhuhia wega no thi mwene ũrauga mbũri ngũrũ ndĩtihaga to gũtiha nĩ gwĩka atĩa mũndũ ũrĩa wanaikarania na mbũri o ihinda irĩ nyũmba kana rĩrĩa ihurũkĩte harĩa nja itanaingĩra kũrĩa ikomaga Nĩwanona mbũri ĩrĩa ngũrũ ĩrũgamĩte, ũkaigua yagamba na mbũri iria ingĩ ciothe ciaigua ũguo igatitimũka. Mbũri ĩno tondũ nĩ ngũrũ kũu nĩkuo gũtiha ĩtihaga tondũ yanona maingĩ na nĩyonete nĩyũĩ nyamũ iria cia gĩthaka na nĩyũĩ nyamũ cia mũciĩ na nĩyũĩ nginya andũ arĩa ene mũciĩ ũcio. Kwoguo ingĩkorwo... Itingĩrĩte nyũmba irĩ handũ nja, ĩcoke yone kĩndũ ĩtarĩ yona nĩĩmenyaga? O na no yone mbũri ng'eni nja ya rũgiri, o na no yone ng'ombe, kana mũndũ oke arũgame, nĩĩtihaga, tondũ nĩyũũĩ ũyũ ti ũmwe witũ, na gĩkĩ ti kĩndũ ndanona. Ũkaigua yatiha, nacio mbũri iria ingĩ ciothe ikarũgama, na ikarora harĩa mbũri ĩyo ngũrũ ĩrorete. nĩgetha cione nĩ kĩ. O na mũthuri harĩa aikaire nĩ atũmanaga akauga atĩrĩrĩ, Ta rorai mbũri ĩyo ĩratiha nĩkĩ, tondũ mbũri ngũrũ ndĩtihaga tũhũ, nĩ yũĩ mathĩna. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Hĩndĩ ĩyo mbũri ĩyo ngũrũ yona kĩndũ gĩtarĩ kĩndũ kĩa mwanya, nĩ ĩmenyaga gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩngĩtũthũkĩra. Ĩno nĩ nyamũ ĩngĩrĩa ciana ciakwa, na ũkaigua yatiiha, ũkamenya atĩrĩrĩ, nĩ yatiiha nĩ harĩ kĩndũ kĩa mwanya gĩtakoragwo kĩrĩ ho, na nĩ yamenya kĩndũ kĩu nĩ kĩgeni. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Mbũri ngũrũ ndĩtiihaga tũũ. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Thĩinĩ wa mũciĩ nĩ ũrĩ mũthuri, o na akorwo ti mũciĩ, itũũra nĩ rĩrĩ mũthuri. Na kũrĩ mũthuri ũngĩkwĩra akwĩre atĩrĩrĩ, Ũka haha, mwanake ũyũ, ũka haha, o na ũrĩa mũnini mĩaka kũmũkĩra o na akorwo ena mĩaka mĩrongo ĩna, akamwĩra atĩrĩrĩ, Gacĩra gaka ũgerete ti kega. Mĩtugo ĩrĩa ndĩrakuona nayo ti mĩega. Nĩ ndĩraiguire nĩ mũratwarana na mbarĩ ya ng'ania. Nĩ ndĩraiguire andũ arĩa mũratwarana nao gĩkundi kĩu ti kĩega. Mũthuri ũcio arakwĩra maũndũ tondũ nĩ agereire maũndũ-inĩ maingĩ. Na nĩ akũrora mĩtugo ya gĩkundi gĩkĩ na gĩkĩ akona nĩ harĩ handũ ĩtathiaga wega. Ona athuri nĩ maroraga mĩhĩrĩga. Makauga mũhĩrĩga wa Mbarĩa, kwa Mbarĩa ng'ania-rĩ, mũhĩrĩga mũna-rĩ, andũ acio matikoragwo marĩ ega. Nĩ marĩ kaũndũ na mĩtugo yao ndĩkoragwo ĩrĩ mĩega. Kwoguo-rĩ, mũthuri ũyũ nĩ ndakwĩra, mwanake waku-rĩ, kana mwanake wa itũũra rĩaku-rĩ, kana o mũirĩtu-rĩ, nĩ ndĩronire ta aranyitanĩra na andũ acio. Na nĩagũcoka agĩa handũ horu, nĩ tondũ andũ acio rĩ, ti andũ ega. Ũngĩigua mũthuri akiuga ũguo, na mũndũ ũrĩ na wendi mwega, tondũ nĩgwakĩrĩire andũ matendagĩra andũ wega, ũigua akwĩra ũndũ mũna, ũwĩcirie mũno na ũũnyite tondũ nĩonete maingĩ. Hau nĩho thimũ ĩno yatũmagĩrwo. Ekerewo atĩrĩrĩ, Mbũri ngũrũ ndĩtihaga tũhũ. Ũngĩigua mũndũ mũkũrũ kũrĩ we agĩkwĩra, Haha tiga mĩthiĩre ĩno, tiga gũthiĩ ũũ, haha nĩ ũreka ũũru o na ũrĩ mũthuri, nĩ ũrahũũra mũtumia waku mũno, nĩ ũreka ũũru tondũ ũguo tiguo atumia magĩrĩire kũigwo, nĩ ũreka ũũru tondũ ũrĩa ũrathiĩ na gũkũ bara, ũgathiĩ ũtekĩĩhumbĩte nguo wega. Andũ nĩ maraigua thoni nĩwe. Wĩhumbe wega, thiĩ wega, gwaku nĩ kũgĩe thayũ, nĩ tũtigage kũigua mbu o hĩndĩ ciothe. Ũngĩigua agĩkwĩra ũguo, menya nĩ harĩ handũ ũthiĩte ũrĩa gũtarĩ. Nĩ tondũ mbũri ngũrũ ndĩtihaga tũhũ. Na kinya hĩndĩ ĩrĩa tũkagomana rĩngĩ, o tũgĩthiĩ na mbere gũthathaũra thimo citũ cia Gĩkũyũ, njĩtagwo Sammy Kĩbũthũ. Na nĩ ndauga atĩ Ngai aromwĩka wega kinya ihinda rĩrĩa rĩngĩ tũkagomana na inyuĩ o tũgĩthathaũra thimo citũ.